салаат астаан көрдөрүө. Рандеву диэн тыл бу нуучалыыттан переводтаатах, нууччалыы переводтаатахха встреча диэн эбит. Онон иһи холобура бэҕэтэр ыалдьыттар, табаарыстаргыы тиийин кэлэр буоллахтарына, бу салаат продуктаҕа баар буоллаҕына, бу салааты астааҥҥыт кинилэри үөрдүөххүтүн, ыалдьыттатыаххытын сөп. Дьэ, биһиэхэ наадалаах продукталар манныктар. Бу консервированнай кукуруза, биир оҕурсу, үс орто размердаах помидор, сүүс биэһэн грамм сыр уонна биир орто луук репчатай, масарыта уонна кыракый туус. Бастаан биһиги салааппыт иһитигэр бу кукурузабытын кутабыт. Онтон оҕурсубутун быһабыт. Бу оҕуруоппут астарын уонна сыырбытын, луукпутун барытын э, э, түөрт муннук кына, кыра түөрт муннук кына быһабыт кубик кына. Так, оҕолор, хаһан баҕарар ыалдьыттар кэлэллэрэ киһиэхэ үөрүүлээх суол. Ол иһин буоллаҕына, бу салаата астыырга уонна уопсайынан ас астыырга киһи настроениелаах буолуохтаах. Настроениелаах буоллаххына, аһын табыллар. Так, оҕурсубутун бу курдук гына кыракый кубиктарга быһабыт. Так, барыта тэҥ куолаһатыахтаах очооно салааппыт көстүүтэ кырасыабай буолуоҕа. Оҕурсубут сибиэһэй буолуохтаах. Сайын холобура, оҕуруот аһа баар кэмигэр бу салаат оҥоһуллара өссө үчүгэй. Бээҕэр оҕурсун, помидорун, таһырдьа теплицаҕа үүнэн турар буоллаҕына, Бу салаат түргэнник оҥоһуллуон сөп. Барытын маннык кубиктыы кырбаатыбыт, оҕурсубутун. Билиҥҥи кыһыҥҥы кэмҥэ бу сибиэһэй оҕурсу наһаа үчүгэй ароматтаах. Так, биһиэхэ арычча улахан соҕус оҕурсу түбэспит. Дьэ маннык барытын кубикка түргэн баайга тырбаан иһэбит. Ханнык баарар хаһаайка ас астыырыгар, бээтин, бээтин кухнятыгар астыыра ордук үчүгэй буолар. Оччоҕуна аһа даҕаны амтаннаах буолар. Так, уксуутун кырбаан бүтэрэн эрэбит. Сайын холобура теплица баарыгар, оҕурсу дэлэйигэр бу салаат оҥоһуллара ордук үчүгэй буолуоххут. дьэ бу барытын кубикка быстыбыт уонна салааппыт миискэтигэр барытын холбоотурдубут хас оҕуруоппут аһын быстахпыт аайы биһиги дуоскабытын маннык ыраастаан сотон иһиэхтээхпит онтон помидорбутугар киирэбит Бу салаакка үс орто помидор сөп буолар. Помидордарбытын эмиэ кубиктыы быһабыт. Помидору быһар арыычча эрэйдээх соус. Ол гынан баран оҕолор бу анал оҕуруоту Оҕуруот аһын быһар быһаҕынан быстахха, үчүгэй баайдык быһыллар. Ону иһийиэҕитигэр, холобура суох буоллаҕына, бу маннык быһаҕы атыылаһаргытыгар сүбэлиибин. Специально оҕуруот аһын быһардылар. Маннык баттын кубиктыы быһабыт, кыра кубиктарга Уонна эмиэ санааппыт мискэтиэх холбуубут. Бу курдук дьэ үс помидорбутун бытан иһэбит. Ханнык баҕарар салаатка, оҕолор. Саамай кылаабынайа бу формата. Туох баар ингредиеннэр размердара барыта биир тэҥник көстүөхтээх, оччоҕуна салаат да кырасыабайдык көстөр уонна сииргэ нууччалыы эттэххэ приятнай буолар. Куһикты быстыбыт.

Ыалдьыт кэлээри гыннаҕына, биһиги ыксыыбын уонна ыалдьыттарбытын долгуйа күүтэ-күүтэ бүтэ настырыанньалаах олороммут астыыбыт. Ол иһин салааппыт аата нууччалыта «встречае». Ыалдьыттары көрсөр халаат. Помидордарбыт кырбанан бүтэн эрэллэр. Барыта биирдэ үчүгэй баайбытыттан таҕыстылар. Миискэбитин куттабыт. Доскабытын сотобут, помидорбут уутуттан. Так, уонна оҕолорбут биһиэхэ сүүс биэһэн грамм сыыр баар, кытаанах сыыр. Бу кытаанах сыыры эмиэ инник курдук гынан, эмиэ кубиктыы бытабыт. Марын ити эппитим курдук, ингредиеннарбыт размердара барыта тэбис диэн буолуохтаах. Оччоҕуна биһиги аскыт кроссовайдык көстүөхтээх. Сураҕастарга э, сыыры теркалаан дииллэр. Онтон бу салаакка чисто барытын кувиттыыбытын диэн сүбэлээбиттэр. Ол иһин биһиги манна быһабыт. Уонна кини көстүүтэ наһаа үчүгэй буолааччы. Уонна наһаа минньигэс амтаннаах салаат бу. Биһиги дьиэ кэргэммитигэр бу салааты сотору-сотору астынан сиэччибит. Сыырбытын манна үчүгэй баайда быһабыт. Кытаанах сыыр бу бэйэтэ түргэн баайытын, тэбистэн гына быһыллан хаалар. Сыыр уопсайынан ханнык баҕарар аһылыгы тупсарар аналлаах. Кини наһаа үчүгэй аска амтаны биэрэр. Түөрдэй сыырбыт эппитин курдук сүүс биэһэн грамм буолуохтаах. Эмиэ батын кубиктыы быстыбытык. Ыалдьыттарбыт бэйэлэрэ чугаһаата быһыылаах, аргы өссө кыратык ыксыыбыт. Сыырбытын эмиэ уопсай салаапкыт миискэтигэр кутабыт. Барда чүөл баайытык түөрт муннукка кубиктыы буһуллубут. Так, Уруккутун сотообут, дуостабытын. Дьэ билигин оҕолор биһиги последний бу репчатай луукпутун быһабыт. Репчатай луукпутун эмиэ кубиктыы быһабыт. Репчатай луугу быһа Иһэ хараҕар киириэн сөп, ону быһаҕы оҕолор тымныы ууга илитэн ылар ордук, оччоҕуна үтүө баайдык быһыллар, луук күчүйдүк быһыллар уонна киһи хараҕар киирбэт. Эмиэ барытын тэбис-тэркинэ тулуйустубустубут. Кини салааппытыгар саамай үчүгэй амтаны биэрэр аналлаах. Салааппыт миискэтэ булкутун туттубут. Так, биһиги туох баар ингредиеннарбытын барытын куттубут. Билигин үс ложка Мас арыыта кутуохтаахпыт, бу салааппытыгар Так, ол кэнниттэн сүрдээх кыып кыра туос. Бу чайнай луоска төбөтүгэр эрэ. Бүт да. Салааппытын барытын буккуйабыт. Барыта тэбис тэҥкинэ кырбаммыт буолан сүрдээх үчүгэй кубиктар сыдьаллар. Сүрдээх аппетитнай көрүҥнээх салаат буолар оҕолор. Маны хаһан баҕарар ыалдьыт да кэлэригэр, дьоҥҥут үлэҕэ сылдьар кэмнэригэр, эһиги астааҥыт, холобура киэһэ дьонноргут үлэрдэн кэлэллэригэр, киинэни үөрдэр курдук гына маннык эмиэ астыаххытын сөп. Уонна остуолга биэрэрбитигэр бу миискэбититтэн кырасыабай тириэркэҕэ кутабыт. Салатница диэн тириэккэҕэ. Дьэ, оҕолор салааппыт бэлэм буолла. Эһиги иннигитигэр рандеву салат. Минньигэстик аһаан буолар.